Әссәләмү әләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ, газиз дин кардәшләрем! Без сезнең белән сезгә үзебезнең видеоязмабызны тәкъдим итәбез. Безнең ай дәверендә, июнь аебызның дәверендә безнең төп вакыйгалар белән таныштырып үтәчәкбез. Сезнең белән Ринат хәзрәт Ибраһимов. Дүртенче июнь көнне Буа мөхтәсибәте яңа төзелеп килгән сигезенче мәхәллә имамына Шамил хәзрәт Вәлиуллинга моторный велосипед бүләк иттеләр. Миндә машина йөртү таныклыгы булмау сәбәпле, дин юлында хезмәт итү өчен бик уңай җайланма булыр диеп өмет итеп калам. Мондый бүләк ясаганнары өчен Буа мөхтәсибәтенә, Шәхсән мөхтәсибебез Илмир хәзрәт Хәсәновка Рамазан аенда миңа игътибар иткәне өчен олы рәхмәтемне җиткерәм. Раббыбыз сездән разый булса иде, дигән теләкләрдә калды Шамил хәзрәт. Алтынчы июнь көнне Буа районы Бикмороз авылында зур тантана булып узды. Анда мәчетнең егерме биш еллыгына багышланган мәҗлес оештырылган иде. Килгән кунаклар арасында Буа районы имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәнов, Төркия мәмләкәтеннән килгән Мәсгуд әфәнде, Бикмороз авылы җирле үзидарәсе, Галиуллин Илдус Исмәгыйль улы һәм ерак араларны якын итеп кайтучы авыл халкы катнашты. Мәҗлесне хәзерге авыл имамы Асәдуллин Илдус хәзрәт башлап җибәрде. Барлык галәмнәрнең тәрбиячесе булган, шулай ук безне юктан бар кылган, җир һәм күкләрне юктан бар кылган, безне пигамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлам өммәтен кылган Аллаһ Сүбанә Тәгаләгә биргән олуг мактауларыбыз, рәхмәтләребез һәм безгә биргән иксичсез нигъмәтләренә шөкер аналары тулса иде. Һәм дә бүгенге ифтар ашларыбыз, хәзер шушы очрашуларыбыз Мәчетнең егерме нче елында хәерле һәм мөбарәк булса иде. Ул кыскача мәчет тарихын сөйләп үтте, ахыргы елларда эшләнгән эшләр белән таныштырды. Инде бу тугыз йөзенче елда, туксан утызынчы елда үлгән. Безнең инде шушы мәчетебез салынды инде менә туксан өченче елда. Ул беренче муллабыз инде.

Казык абыем, әйтәм, давай, синнән башка кеше җук, без авыл саен мулла эзләп йзәрмикме, әйтәм, үз өстеңә ал. Илдус ди, син ник алмыйсың, дип ул әйтә, миңа әйтә. Шушы, Казык абыем, әйтәм, минем пенсиягә ике ел бар, килер бер көн мин, насыйп булса. Менә шуның өчен Вазыйх абыйга Алланың рәхмәте яусын, шушы эшне алып барды, шушы көнгә хәтле. Мин инде анага әйттем, давай, Вазыйх абый, бездә үлмичә муллалар китми, давай, алып бар.
Имам-мөхтәсиб исә үзенең чыгышында авыл халкына мөрәҗәгать итеп, авылның төп нигезләрен онытмаска, авылга кайткалап искә төшереп торырга һәм мәчетләргә хәлдән килгәнчә булышып торырга киңәш итте. Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә ошбу күркәм мәҗлесләрне хәерле Бәрәкәтле кылса иде. Төркиядән өч хафиз килде. Өч хафиз. Э, нәрсәгә без шатланабыз? Менә бу өч хафиз, әлхәмдүлилла, бездә өч мәчеттә тәравих хәтим белән бара. Нәрсә ул тәравих хәтим белән? Хәтимле тәравих дип атабыз. Хәтимле тәравих алар шушы тәравих вакытында 30 көн эчендә Коръәнне тулысынча укып чыгалар. Әлбәттә, безнең файда дигәч, инде без нинди файданы уйлыйбыз? Ябыгып булмасмы дибез, шлаклар китер, чистарынырбыз, шулай битме? Шундый файданы карыйбыз күбрәк. Әмма инде моның файдасы, әлбәттә, ин беренче, аның файдасы Аллаһ Тәгалә безгә рухи яктан алырга куша. Рухи яктан. Калганнары Аллаһ Тәгалә, әгәр дә без Кушканнарын үтәп, тыелганнардан тыелап, тыелып яшибез икән, Аллаһы Тәгалә безнең тәнебезгә, иншалла, сәламәтлеген бирә. Вакытында намаз укыйбыз, тотабыз ураза. Әгәр дә инде хәрәмгә кермәсәк, хәләл белән генә, хәләлне генә ашасак, хәләл кәсеп итсәк, хәрәмнән ерак булсак, менә шуларны эшләсәк, Аллаһы Тәгалә безнең тәнебезгә Сәламәтлек бирә, шул ук вакытта безнең тормышыбызга Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә. Аллага Тәгаләнең иң зур сәламе белән сезне сәламлим. Әссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Аллага Тәгалә һәрберегезгә дә хәерле көннәр, хәерле тормышлар бирсен иде. Һәрберегезгә дә Аллага Тәгаләнең бәрәкәтенә, иминлегенә, муллыгына, камиллегенә, никъмәтләренә, мәрхәмәтенә, шәфкатенә ирешеп яшәргә насыйп итсен иде. Әйе, менә тәмам иттек тә хәзрәтләрнең вәгазьләрен. Минем дә әйтәсем килә. Кешенең иң зур байлыгы, аны иманы. Аның ихсаны шулай бит. Иманлы кеше Алланы күреп, Алланы танып яши. Ихсан инде ул Алланы күрмәсә дә, күргән кебек яши. Шулай бит. Без Алланы күрәлмибез бит, без Алланың сыйфатын да белмибез. Аллаһы Тәгалә күп нәрсәне бездән яшергән. Менә әйтеп үтте, бәрәкәт кичен дә яшергән бездән. Күп әйберне бездән яшергән. Без белмибез туганыбызны һәм дә без белмибез кайчан киткәнебезне дә. Аллаһы Тәгалә барсын да яшергән. Бездән күп әйбер дәшәгән. Моны белер өчен, конечно, мин әйтәсем килә, һәрвакытта да мин үзем дә менә шул барып олы гына яшькә иткәстән дингә кереп киттем. Күп институтлар бетердек, икене дә бетердек, өчне дә бетердек. Ләкин кеше шәригатьне, динне белмәсә, аның гыйлеме, белеме, институт бетереме, мин аны менә шушы дин юлына, шәригать юлына баскыстан аңладым. Ул нульга тигезләнә. Нурга. Шәригать белеме белән дөньяви, фәни гыйлемне бергә алып барган кеше бәхетле булыр. Монда күп кенә кешеләр куелды. Монда Рәшит җизидән кеше күп куелды, аның урыны җәннәттә булсын. Һәм Рамазан шәриф айларында бакый дөньяга китте. Җомга көнне. Әйе, җомга көнне. Ул иң зур бәхетләрнең берсе. Һәм дә мин теләр идем, авыл халкына шушы мәчетләр тулып торсын,

Гамәлләрең кабул булса. Шуның өчен килгән кунакларга барыгызга да Алланың рәхмәтләре яусын. Шушы табынны оештыручыларга, тагы инде шушы корбанны чалып, ифтар белән оештыручы безнең инде Ярар Алланың рәхмәте яусын. Безнең инде менә ни шушы Ришат улы Илсур, Ришат улы Илдар, хәләл җефетләре Гүзәл белән Ләйлә, тагы Зиннәтулла кызы Зәхрәпаның корбаны бу. Менә инде аларга тоже Алланың рәхмәтләр яусын. Мин алардан ак көнләшү белән көнләштем дә. Сезме әйтәм, бүген шул хәтле әҗер савап аласыз. Хәзер аларның бер кабаны җилегезгә тора әҗер савап. Күпме кешене авыз ачтыра, ифтар кыла менә. Безнең авызлар кипкән. Хәзер шул алар ризыгын, аларның шул чалган корбанын ашап, күпме әҗер савап алырга иншалла теләсә.
Буа мөхтәсибәте исеменнән Эльмир хәзрәт мәчеткә бүләк тапшырды.

Сигезенче июньдә Буа мәдрәсәсенең шәкертләре имтиханнарын тапшырды. Диплом яклаганда да алар сынатмады, дини уку йортында алган ныклы ышанычлы белемнәрен кулланып, Комиссия алдында уңай җавап бирделәр. Бу уку елында көндезге бүлекне өч шәкерт тәмамлады. Киләчәктә алар мәдрәсәдә алган белемнәрен практикада кулланырлар дигән өметтә калабыз. Унбишенче июнь көнне Буа мөгтәсибәте Хаҗилар мәчетенең мәхәлләсе белән берлектә Рамазан аен ылылап, зур мәйданчыкта балалар өчен бәйрәм үткәрде. Безнең ике бәйрәм, икесе бергә туры килде, җомга бәйрәме, җомга бәйрәме, җомгалар укыдык, әлхәмдүлилләһ, гает намазлар укыдык. Җәмәгать, менә безнең инде, әлхәмдүлилләһ, күңелебездә. Шатлык бүгенге көндә. Шатланабыз нәрсәгә? Шатланабыз, Әлхәмдүлиллә, менә Рамазан аен ураза белән үткәрә алдык, иман белән, имәнән вә ихтисабән дип килә Пәйгамбәребезнең хәдисендә. Иман белән аптырмагыз, балаларны катнаштырыгыз, алар инде менә шушы бәйрәм исе белән, бәйрәм шатлыгы белән. Шушы нидән бәйрәмнән кайтып китсәләр яхшы булыр иншалла. Аннары соң инде менә өстәлләр монда әзерләнә. Пылау пешеп җитәр иншалла. Бергәләп утырып, чәйләр эчербез, пылаулар ашарбыз иншалла. Рәхмәт. Салам алейкум.
Нәниләр мәйданчыкта төрле уеннарда катнашты. Капчык киеп йөгерү, чүлмәк вату, аркан тарту кебек уеннар төрле спорт ярышлары белән бергә үрелеп барды. Мәчеткә йөрүче нәни шәкертләр кечкенә атка да утырып йөрделәр, батутта да сикерделәр. Алар шулай ук попкорн, татлы мамык һәм башка тәм-том белән сыйландылар. Нәни шәкертләребез туган телебез, ислам диненә багышланган шигырьләрен бик матур итеп сөйләделәр.

Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах ва салату ва салам аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Сум әмма баат, менә күреп тордыгыз, алхамдулиллах, менә безнең Рамазан шәриф айларыбыз бетүе белән шундый матур бәйрәм оештырды. Буа мөхтәсибәте, Буа мәдрәсәсе, Аллаһ Тәгалә разый булсын иншалла оештыручылардан. Бигрәк тә инде менә Илнур Зөлфия, алар инде менә шушы бәйрәмне шундый бәйрәм булсын әле балаларга ди хыялланып, балаларны менә монда игълан итеп, җыеп, Төрле менә пловлар, попкорн, сладкий ватлар ясап, батутларда сикертеп, атларда җиртеп, менә күрдегез, канат, төрле менә уен, уеннар булды, төрле конкурслар булды. Аллаһ Тәгалә разый булсын иншалла. Балаларны шундый матур бәйрәмдә күрү, әти-әнисе дә шатланды, алар да килде, әлхәмдулилла. Менә шундый матур бәйрәмнәр киләчәктә дә иншалла дәвамлы булсын, бәрәкәтле булсын иншалла. Барыбызга да Аллаһ Субхаһу Тәгалә исәнлек, саулык бирсен. Шушы

Һәм дә инде шушы Хаҗилар мәчетендә бүген балалар өчен бик матур күркәм мәҗлес оештырылган. Иң беренчедән, иң олы рәхмәтебезне үзебезнең җитәкчеләребезгә, Буа мөхтәсибенә, Буа районының барлык дин кардәшләребезгә олы рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Балаларга шушындый балаларның күңелләрен күргән өчен, балаларга дин сабаклары биргән өчен, балаларыбызга Безнең дәвамчыларыбызга аң белем биргәннәренә һәм инде Ходайның биргәннәрен ирештергәннәр өчен барчасын да бик-бик олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Барыгызга да бик зур рәхмәт.
19 нчы июньнән 22 нче июньгә кадәр Хаҗилар мәчетендә Буа мөхтәсибәте белән берлектә җәйге курслар башланып китте. Иртәнге якта балалар Коръән укыдылар, язырга, намаз тәртипләрендә тәртипләренә өйрәнделәр. Өйлә намазыннан соң балалар мәчет янындагы спорт мәйданчыгында футбол уйнадылар. Шәкертләр көн саен Гөлсинә абыстай Сөләйманова тарафыннан әзерләнгән кайнар ризык белән тәэмин ителделәр. Курслар ай ахырына кадәр дәвам итте.
Ун көнгә якын булган балалар белән очрашуыбыз, әлхәмдүлилләһ, балалар белән хезмәтебез Ахырына якынлашты. Менә бүген инде әйткәнемчә җомга көн инде балаларның лагерьларын тәмамларбыз дигән киңәш киңәшкән идек. Менә бүген тәмам кылабыз иншалла. Хәзер инде насыйп булса сезләргә балаларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Бик актив матур йөрдегез иншалла. Укыдыгыз. Менә башта килүгә инде менә гыйлем алдыгыз, әлхәмдүлилләһ, кемнәр Күръән укыды, кемнәр инде менә әле әлифтән өйрәнде, кемнәр менә сүрә ятлады, кемнәр менә утырып монда намаз тәртипләрен ятлады. Алла рәхмәт яусын. Тагын да инде безнең нәрсә булды, физкультура, физиорядка, ягъни,

Он тугызынчы июнь көнне Буа мөхтәсибәте Казаныбызга, безнең мәркәбезебезгә сәфәр оештырды. Сәфәребезнең максаты Буа шәһәрендә туып, хәзерге вакытта Казан шәһәренең төрле мәчетләрендә имам-хатыйб булып эшләүче хәзрәтләребез белән таныштыру иде. Мондый кирәкле сәфәрне оештырган өчен Буа районы мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәновка, Мөслимәләр берлеге әгъзасы Гөлирә ханым Шәйдуллинага, Шамил хәзрәт Вәлиуллинга, дин кардәшләребез, аеруча ун туксан яшен тутырган Сәлахова Факия һәм Мөхәммәтҗанова Фәһимә әбиләребез олуг рәхмәтләрен җиткерде. Июнь башында Думерте тарафыннан кәгазьгә икенче гомер бүләк ит дигән акция оештырылган иде. Шулай ук Буа мөхтәсибәтендә эшләп килүче яшьләр бүлек, яшьләр бүлеге дә актив катнашты. Егерменче июньдә әлеге акция тәмамланды. Усман мәчете ишек алдындагы җыелган макулатураны яшьләр бүлеге җитәкчесе Илнур хәзрәт Сафиуллин ярдәмчеләре белән кабул итү үзәгенә 800 килограммнан артык кәгазь тапшырды. Буа мөхтәсибәте бу акциядән кергән акчаны хәйрия фондына тапшырды. Барлык катнашкан дин кардәшләребезгә Аллаһның изге рәхмәте яусын. Безнең видео язмабыз ахырына якынлашты. Хәр барчагыз, хәр барчагызга да Аллаһ Тәгаләнең изге рәхмәте яусын тыңлаган өчен, караган өчен. Иншалла, безнең буа мөхтәсибебездә, шулай ук безнең мәдрәсәбездә булган төп вакыйгалар белән сезне һәрдаим рәвештә